Каюм Насыйри, Гөлнәзек әкияте. Борын заманда Гөлнәзек дигән бик ярлы кеше бар иде. Шайтаннан да ярлы иде ул. Баласы-чагасы бик күп иде аның. Бу Гөлнәзек үзе эшлексез, бик ялкау кеше иде. Ярлылыкка чыдый алмаенча, өеннән чыгып качты. Бер тал чыбыгыннан бөгеп җая ясады, чырадан юнып, ук ясады да китте бер урманга. Барып җитте. Анда бер дию пәрие очрады. Гөлназек, аны күреп, бик куркып, дер-дер кылтырый башлады. Инде моннан ничек котылырмын дип торганда, дию пәрие килеп җитте дә әйтте. Син ни кеше, монда ни эшләп йөрисең син? диде. Гөлназек әйтте. Мин аучы, ау ауларга чыктым, диде. Дию, кулыңдан ни нәрсә синең? Ук белән җәям, диде Гөлназек, Дөюләрне атып үтерергә чыктым мин, диде. Моны ишеткәч, Дию бик курыкты. Куркуыннан печән кибәне кебек булып кабарып ыңгыраша башлады ки. Гөлназеккә әйтте, Әйдә, дус, миңа кунак бул син, сине сыйлап җибәрим әле, диде. Моны ишеткәч, Гөлназек бигрәк тә нык курыкты. Дию белән барырга да курка, калырга да курка икән. Алай да Диюгә ияреп китте шул. Диюнең өенә барып җиттеләр. Ул арада кич тә булды. Бу Дию Гөлназыкны ашатты, эчертте, бик сыйлады. Гөлназыккә урын җәеп бирделәр, Гөлназык ятты. Бер дә күзенә йокы кермәде. Алай да ни булыр икән, дип йоклаган булып ятты. Ул арада дию хатынына әйтте, И хатын, башымызга бер бәла очрады бит, моннан ничек котылмак кирәк? диде. Хатыны әйтте, Бу кеше йоклагач, өстенә таш кертеп салыйк, таш басып үтерер дә, таң аткач, чыгарып ташларбыз аны, диде. Гөлнәзек, йоклаган булып, бу сүзләрне тыңлап ятты. Аннан соң төнлә торып, дию хатыны белән таш алырга тышка чыгып киттеләр. Ә ул арада Гөлнәзек, урыныннан торып, үз урынына утын агачлары куйды да өстенә тун япты. Имеш, кеше ята. Үзе мич арасына качты. Ташны күтәреп керделәр дә китереп салдылар моның өстенә. Тун астындагы утын агачлары шытырдап уалды. Янә беравык торгач, ул ташны чыгарып ташладылар. Алар чыгып киткәч, бу Гөлназек тун астына кереп янә ятты. Болар өйгә кергәч, Гөлназек йокыдан уянган кебек булып киерелде, сузылды да. Ай-һай, дию дус, Өең бик тынычсыз икән синең. Түшәмнән өстемә әллә бет, әллә таракан төште. Ят кеше булсагыз, өегезне кая куяр идем, үзегезне кая куяр идем. Әле дә дуслык хакы бар, диде. Моны ишетеп, Дию тагы бигрәк шүрләде. Бу Гөлназектән аерылып калырга да курыкты. Әйтте. Әйдә, Гөлназек дус, мин сине өеңә чаклы озатып куйыйм, диде. Гөлназек, Ярар, дип бергә чыгып киттеләр. Гөлназекнең өенә барып җиткәндә, ул әйтте. Дию дус, син монда торып тор, мин өйгә кереп әйтим, хатыным азрак өйне җыештырсын, дип өенә кереп китте. Ә Дию ишек төбендә калды. Гөлназек хатынына әйтте. Мин, хатын, бер кунак алып килдем безгә. Мин синнән сорармын, кунакка ашарга китер дип. Син миңа өч тапкыр әйткәнче, җавап бирмә, тик тор. Мин өч тапкыр әйткәч, син әйт, Кунак алдына китерергә бер нәрсәмез дә юк ләбаса, диген. Мин кичәге диюнең башын, өченче көнге диюнең түшен китер дип әйтермен. Дип, хатынын өйрәтеп куйды да, Диюне өйгә алып керде. Диюне утыртты, хатынына әйтте. Кая, кунакка ни бар ашарга, диде. Өч тапкыр әйткәнче, хатыны тик торды. Өч әйткәч, хатыны әйтте. Кунакка да түгел, үзебезгә дә юк ашарга. Ничә көннән бирле балабыз-чагабыз белән ач торабыз, диде. Гөлназик әйтте. Ник булмаска, бар ләбаса! Кичәге диюнең башын, өченче көнге диюнең түшен китер, диде. Дию пәрие моны ишеткәч, өй почмагын күтәреп, чыгып качты. Барганда, диюгә бер төлке очрады. Дию, сулуы кабып, мышкылдап бара иде. Төлке әйтте. Нихәл, дию дус, кая бардың? диде. Дию. Тукта, тукта, сөйләштермә, харап була яздым, диде. Төлке әйтте. Ник, ни булды сиңа? Кайда ашыгасың шул кадәр? дию. Менә шулай-шулай эш булды, дип төлкегә сөйләгәннән соң төлке әйтте. И, дию дус, син аннан юкка куркасың. Ул Гөлназык, бик юаш кеше бит. Аның кулыннан бер нәрсә дә килми. Мин кичә аның ун тавыгын ашап киттем. Әйдә барып, тагын да тавыкларын ашыйк, дип, Гөлназык өенә таба кире кайтып киттеләр. Гөлназык моны ишетеп торды да төлкегә кычкырды. Әйдә, әйдә, төлке дус, кил тизрәк. Хәер, ялганчы икәнсең. Ике дию китермәкче булып, кичә ун тавыгымны ашап киткән идең. Әле бер генә дию китерәсең, имеш. Китер, китер тизрәк, бүгенгә берсе дә җитеп торыр, берсен тагы да иртәгә китерерсең, диде. Дию моны ишеткәч, әйтте Төлкегә. И Төлке дус, шанганым син идең, син мине сатарга алып барасың, имеш, дип, Төлкенең койрыгыннан тотты да күтәреп җиргә бәрде. Төлке бичараның сөяк санагы көл булды, җаны чыкты. Дию качып китте, ә Гөлназык чыгып, Төлкене тунап, тиресен базарга чыгарып сатты да, икмәк алды, ач тамагын туйдырды.
Вся татарская история в одном подкасте.
Лекторий Миллиард Татар.